Bir aýal doganymyz sorapdyr ki, Hudaý saklasyn, bir adam öz zenanasyny kän urýar diýýär Hudaý saklasyn. Äslen dogry däl. Bir-de zenanaň diýenini etmese, bäş ýol bar. Awwal başdan aýdyp diýmeli. Özüň aýdyp diý. Özüň aýdyp bilmeýäňmi? Aýdyp bilýäne aýtdyr. Diýip bilýäne diýdir. Ulamalaň kitabyny okyt. Ulamalaň nawazyna gulak asdyr. Dini jeleseler et. Başdaky bir zenanaň, başdaky bir dostuň zenanasy dindar bolsa, öňçe dostuň bilen gürrüň edip, men zenanamy etjekdir,

Düşegiňi aýra salma diýipdir. Diýenim etmeýäňmi? Aňyrrak diýip. Ýüz gözünden bir adam. Düşegiňi aýra salmaly, otaňy aýra etmeli. Düşegiňi aýra etýärsiň, hakda aýt, narahatlygyňy belli etme. Bu bilen näme bolmaly? Bu bilen muny wagribuhun. Gurmaklyga ejaza bar. Emma gurmaklyk näformy? Gurmaklyk emmany gögertmeklik hakyň ýok. Bir syýasat. Mine şo hyrysda solar diýen, aýal urmaly bolsaňyz diýen köpçek bilen ur diýen. Jümse çyklap, Oň boljak işde ýok. Syýahatda. Şuňa ijada bar, şu gadar, mundan göni däl. Bu bilen bolmaýamy? Bu bilen bolmasa, iki tarapdan şu aýatyň etejegine getirip, Rabbim Allah tebaraka we taala, eger bu da bolmasa, hakemen min ehlihi we hakemen min ehliha. Heler tarap gitsin öz balasyny damat gitsin erkek tarap gaýynatasyny aýtsyn, gaýynenesini aýtsyn, oňa doganlaryny aýtsyn, oglanlaryň daýysyny aýtsyn. Bu tarapda özleriniňki aýtsyn. O zenan-da gitsin o tarapa özüniňki aýtsyn. Oňuşman olara iki tarapdan adam gelmeli, oturtmaly, zat etmeli. In arada islaha, Hudaý tarapyndan Rabbiň wada beripdir. Eger şol iki ara düşýärler, Ýaraşdyrmaklyk çyn ýüreklerine bolsa Allah teberek Rabbym şolara towfik berjek ýaraşdyrjak diýip. Peki indi üçünji mer, dördünji merhele näme boldy? Dördünji merhele ara adam salmaly. Bäşinji merhele indi hakyt bolana bir ýyl, iki ýyl, üç ýyl şol gyýyk, çyýk zindegide muny küllen darham-marham bolsa dargadyp durkulan adamdy.

Ozal gelip zenanany urmaklyk pygamberimize ýada nagadar teneke ol ilki adamlar diýdi ki bu gün kod zenanany keniz ýalak urýa diýe. Soramdy diýe ol bilen bapda soram diýe şu suratyn edýe öz diýe söhbetdeş bolmaklygyna barýa diýe. Nagadar teneke şu ilki adamlar diýipdir diýe. Ol ol oňat diýe aga. O enesinden aýryp gelipdir, atasyndan aýryp gelipdir, doganyndan aýryp gelipdir. Saçyny senden şeýle agardypdyr. Şu suratynda bar aga sen kül zendigini sen ýola goýupdyr. Ol gelipdi mun Hudaý saklasyn gurmaklyk gurmak bilen adam bolmaz. Mähebbet bilen adam bolar. Sen eger wagan dindarlygyň çyn bolsa, Hudaý diýip bereniň çyn bolsa, sen zenanaňa ahlak köket, sen edep köket, sen ehtiram köket, sen sözüňde durýanlygyň köket, sen namaza gaýymlygyň köket, sen namaz jamatdan gaýymlygyň gaýym durlugyň gaýym durýanlygyň köket, sen şerigata gaýym durýanlygyň köket, sen öz üýtýäniň köket, sen özüň gawy bolan adamyň köket, seniň parhly bolan köket, sen bir adamsyz köket şoňa. Osaň bolmasa, ýüzden togsan sekizisi zenanala ýumşak bolýar. Bolýar bir gözagyr ýaly. Men umuman dosoglylym, şu zatlary soranda men şolardan bir zat soraýan. Umsmaniýa beýle şeýle falan diýende men näme ama düşen aýatak gördüm, aýatak gördüm. Aýazrut gördüňmi? Aýazrut gördüm diýýär. Oňam ne ýaparyn, sagat on bir, on ikide bärsini bakýan, bakan-a. Bakýa diýse bolduk şo. Şo zenana kele gulak asjak. Şo zenanyň hemra mähebbeti bar. Şo zenana düzeljekdiginiň alamaty şo. Ýok. Bir hepde, on gün, on bäş, bir aý aňyrsyny bakyp barak hem gara günüň barak hem, gyşyň barak hem ýag, ýagmyry, guzy. Olam düzelmez hemra. Bu şu ugurda da bar aslynda. Aýallar ol ýerde şu zähmet görýärler. Şu zatlary, ýani şol adamsyna aýdyň, kime kime gulak aşa goşaň aýdyň, aýtdyryn, diýdirin, şu zatlar bar, näme Hudaýyň hakyny manaýy ýaşaýyşlarda aýrylyk getirsin inşallah.